Awi ta e ka fapa i result milo check sak teh. Tu nge hming mawi bala. Umm a fail anih hi. E e ani leh lo ka lo en sual anih hi a pass zawk. Mawi bal bawi te, mawi bal bawi te. Lala pa. Nge? Ka laptop hi kal thei tawh asin. Va en chin ila, kal ila. Hei! Eng en ta? Mobile a hi helai velah hian i hmu thin em? Hmu thin e a rawn chawl zial aw a tha e a rawn chawl leh veleh hei ka number ah hian min rawn call rawh hrethiam em enge thil tih sual a nei mi engtin mawitia awi ten a hmuh duh chu a pawimawh a ni mai awle unau pawite rawn kal veleh min rawn call nghal ang che thiang a samosa pakhat min rawn pe teh. U Naupawite, Mawibala chu samosa i turin a rawn kal chiah e. Haw leh mai in lo kal vat rawh. Aw le awite. Khaw nge. Kalsan tum suh tah sawn thu phei rawh. Haram khawt. Hmaniah ka samosa pakhat i tlan bo pui a tir aw. Tunah chuan i samosa i ka ei sak dawn che thlawnin ka beng phawt dawn che maw le. Hemi avang hian milo zawng char char a maw? Zawng char char e he samasa pakhat vang hian. Thil tih sual a nei maw tih nak laiin, Huh! U Naupa Khiang te, samasa pakhat chu mi rawn pe ve leh mai teh. Thingpui pawh chah tel teh. Thingpui no hnih nen. Nang pai chu i fel a ni, Mawibal. A pa! Lala pa! Eng nge Mawibal? A pa English in ka tawng ve thei tawh asin. Han tawng chin teh. English. Mawibal Doctor, awite kei hi rawn en teh.

Tluang takin ka inzei thei e. Awite pawh dam hmak ang. Mobile doctor ti hian a rawn awm leh nia. Eng nat na mah a ni lo. A kekawr rawng hi a kal zawk a nih hi. Engzah man tur nge a khiang a, cheng zahnih, cheng zahnih maw? Ka va ngai aw net ka nei lo nih hi. Net i nei lo maw? Ka nei alawm. A ngai lo ngai lo. Ka nei tih tih awite nei lo ila ka rawn sawi dawn mi? Kan tlai mai mai. Ka beng zawk dawn chem lei lo tawng ve chhen le. Aw ni chuan pela connect rawh. Engmaw hotspot? Hotspot connect la pe ta che. Kan vawiinni chuva passenger reng reng hmuh tur an awm loh chu le. Mawi bal, Aizawl i kal hman em? Kal ngai lan mai lo. Eng zai nge tlan thin? Aizawl chu cheng zahnin a tlan thin. E, a to mah mah. Cheng zai min tlansak rawh. A tha lawm lo chuang la.

U Naupawite, nanghi chi va han fel thin tak em, in va han hmangaih tak em? Nang ang hi chu ka tawng leh tawh lo ang. Mi bulah pawh hian U Naupawite chu ka thian tha ber, ka ti ziah che asin. Mawihbal U Naupa thil va i la. Ka lang, ka lang, ka la i la. Thiante u khal e. U Naupa kengte thil ka hrilh ang che aw. Ka awh sawi la, nanghi chu khawvela ka thian tha ber a ni. Nang hi chu nupui ka neih hunah pawh be sa ka hmang dawn chiang lutuk che. Nang anga thian thai ka nei ngai lo. Fuck! Oh alagi level ka banna ta. Inneihna chu eng tik nia ange niang. Kha chu kan sawi tha leh dawn nia kan in rem tawh tho lawm. Ka pu, ka lo phur ang che ka lo phur ang che kha i kawng te nat hmel ropui si lo chuang lo chuang lo tla hrung suh. Lo chuang lo chuang lo muang chang in kan tlan dawn nia.

A va tha ve inzo vek rawh. Vawiin kan miss hi lo zia khat rawh Awite, kan tih zah zek kha a sen vek thei lo. A ni aw Awite. Aw le tluang deuhin kal dawn nia. Nang pawh tluang deuhin aw. Ka pu tui tha kham lo pek ber leh teh. Ka pu pa ni pu ri cheng sawm man alo awm e. Mawi bal, khawi kal pui dawn. Aah, ka pa ka siam tir dawn a. A chhia mi ve ngawt a. Aw, ni zanah khan a rawn chhia lawm. Aw le, anih chuan va siam tir rawh. Khale chhingi, i tan hi chuan ka pa pawh saw ka hralh mai ang. Hei, engtin a, min hralh dawn a maw? Min hralh hmain ka vawhlu hman ang che. Lo kal teh! Mawi bal u nau pa, Pepsi bur hnih mi lo pe. Engzam an ngem mawi bal nau pawh. Phone pay ah pawisa engmah lo mi alo mi lo nghak lawk aw. Awle. Khianga QR code ka rawn thawnah chian sawmli lo pay lawk teh. Pawisa engmah ka nei hleinem. Tuna pawh khiangtea tih dan ngeitua teh. Umm milo nghak rawh. Hello mawi bal. Qr code ka lo thawn cheng a tah khan sawmli milo pay sak zuai aw. Awle. Phone pay par chalis rupees mile. Mawi balu naupa, ka ril ṭam tuk, eitur man milup e, pawisa ka nei lo. Mawi balu naupa, cheng sawm li chiah ni mai. Cheng sawm li a, a nawi ka nei lo, a tinawi nei mi? Zali sawm ruk tir tur min neih chuan ka pe nghal ang che. Mawi balu naupa, ka nei miah lo, Dora te chuan va tinawi la a. Ni e, Mawi balu naupa, i tikhawnga i thlak e mai, Dora chuan va tinawi sak mai ang. Ka li la. Awi dek hawi. E, ni leh lo, ni leh lo, kei man ka pe dawn tak e. Khaleu naupa, a nawi deuh milup tir te aw. Mawi bal u naupa, pawisa nawi ka nei miah lo. Engzah tur nge? Sawmnga. U naupa Khemte sawmnga kau puk lawk aw. Dawr dangah va ti nawi meng u. Engzah tur nge u naupa? Che engzah? Khale, chuan pawisa a nawi deuh ilo kir teh aw. A nawi ka nei lo. Hepa pawisa hi puk leh mai ang. Khale. Tui sawm hnim an kan ino. Zali sawm riat min rawn ti rawh. U naupa i awm em? Eng en ta? Mawi bal a ni em? Aw a ni e. Lekin ye sala kar kya raha hai yahan pe? Kha le mawi bal. Police joining letter aw.